Fy enw yw Mari Lloyd a dwi'n ffotograffu llawrydd ers chwe mlynedd bellach. Dwi yn dogfennu teuluodd ar wahanol leoliadau ar draws Gogledd Cymru ac hefyd yn y stiwdio, a dwi hefyd yn dogfennu bywyd amaeth. Pan o'n i'n gadael Brifysgol Gaer, o'n i'n gwybod bod fi isio dychwelyd nôl adra, felly o'n i'n benderfynol o drio dechrau busnes yn hun, um, a dwi'n gwerthfawrogi'n fawr y gefnogaeth dwi wedi gael gan bobl lleol a teulu. Mae'r ardal lle dwi'n byw ni yn bwysig iawn i musnes i. Os fyswn ni yn byw mewn dinas, mi fyswn ni'n rhedeg busnes hollol wahanol. Dwi'n dogfennu pobl gwledig a bywyd gwledig, tirlyni ac yn y blaen, felly mae lle dwi'n byw yn cael dylanwad cryf iawn ar bywyd bob dydd yn waith i. Yn cychwyn, mi oedd genna fi cysylltiad we eitha' slo, lle mi oedd hynny yn neu pethau chydig bach yn anoddach i fi, ond erbyn rwan da ni di ypdeitio'r system yn gyfan gwbl a mae gen i gysylltiad we. Mi oedd gen y llywodraeth arian ar gyfer talu am yr installation mewn ffordd, wedyn dim ond talu bob mis oedden ni'n gorfod neud ar gyfer yr y we. Dwi'm yn meddwl bod byw mewn ardal wledig yn rhwystrio fi i ddatblygu'r busnes o gwbl. Helo, yn enw fi ydi Cathy Miles Jones a dwi yn gweithio yn ffactri cacenne y Cecrw yn Bala a dwi'n aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Cwm Tir y Mynach. Hi, Cecrw, Cathy speaking. Nes i neud gradd Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd yng Nghaerdydd. Yym, ar ôl dwy flynedd yng Nghaerdydd, o'n i'n awyddus i ddod yn ôl i ardal y Gogledd am flwyddyn. Ar y pryd, o'n i'n byw yn Ninbych, a 'dyn o'n i'n awyddus i gael rhywbeth yym, oedd ddim rhy bell i dreifeilio. O fewn 40 munud, o' 'na lot o ffactorïoedd swn i'n gallu mynd i. Yym, yn amlwg nes i ddod lawr i ardal Bala, swn i wedi gallu mynd ar draws i ardal Wrecsam, neu ar hyd yr arfordir hefyd o fewn 40 munud. Nes i ddechrau ar brofiad gwaith o flwyddyn yn datblygu cynnyrch ar gyfer archfarchnadoedd ar draws y Deyrnas Unedig, so ti yn meddwl hynna wrach o ffactri yn Bala a dweud gwir. A wedyn ar ôl blwyddyn o brofiad gwaith o'n i fod i fynd nôl i'r brifysgol i orffen 'y ngradd, ond aru nhw gynnig i fi barhau weithio tridiau a bod fi'n neud 'y nghwrs deuddydd. A wedyn ges i ddyrchafiad i Uwch Datblygydd Newydd, a wedyn yn Rheolwr Datblygu Cynnyrch. Ŵan dwi 'di symud ymlaen i'r tîm marchnata. O'n i'n Rheolwr ar dîm o chwech o bobl yn 24 oed. Dydw i'm yn meddwl os 'y ngyrfa fi wedi datblygu mor gyflym os 'yn ni ddim yn byw mewn ardal wledig. Mae'r cystadleuaeth yn yr ardal yn llai a felly mae'r cyfleoedd dwi'n gallu gael yn fwy. O'n i'n meddwl pa gyfle dwi'n mynd i gael o ffactri mewn ardal wledig ond dwi 'di cael 'y mhrofi yn hollol anghywir a dydw i'm yn meddwl bod pobl yn dallt weithiau bod y busnesau wrach sy'n edrych fel busnesau bach, faint o waith maen nhw yn wneud ar draws ardal fawr iawn. 'Swn i'n dweud yr unig anfantais wrach ydy yym dwi 'di dod o Ddinbych yym a mae 'na lot o siopau ac ati o gwmpas. Yym does 'na ddim gymaint o siopau a mae'r dewis o siopau yn llai. Yym, ond ma' bosib dod dros hyn yy a ca'l home deliveries ac ati. Neu'r Amazon! Neu'r Amazon! Diolch! Pan o'n i'n iau yn yr ysgol o'n i ella ddim yn gwerthfawrogi yr ardal, y ffarm ac y golygfeydd a ballu. Yym wedyn ar ôl symud i Brifysgol Gaer yym mi o'n i'n sylweddoli yr yy gwahaniath mewn bywyd yym ers i fi symud nôl adre dwi yn gwerthfawrogi fo dipyn mwy. Dwi'n mwynhau mynd i gerdded, mynyddodd a ma' byw mewn ardal wledig yn darparu hynna i fi. Dwi'n gellu ca'l gyrfa dda yym a hefyd dwi'n agos iawn at fynyddoedd ag ati a cefn gwlad yym a ma' jyst ca'l y balans 'ne o gwaith a hamdden yn yn yn wych. Swn i'n deud os ma' bobol yn me'wl bo' 'na ddim cyfleodd i ga'l yym drw mywyd hamdden ni efo'r ffermwyr ifanc yym o' 'na gystadleuaeth i ddatblygu cynnyrch newydd yn defnyddio cig oen, gesh i fynd lawr i'r Sioe Frenhinol i gyflwyno'r syniad yna i bobol a nesh i ddigon ffodus o ennill Ges i lawr i Llundain a cyflwyno yym y cynnyrch i gwmnïau mawr, a dyna dwi'n neud o ddydd i ddydd ŵan. Y gwahaniath rhwng fan hyn a'r adeg o'n i'n Gaer oedd, wel yn amlwg yr y gymdeithas sy' 'ma, y y pobl, y golygfeydd, yym jyst bywyd yn gyffredinol rili. Ma' pobl yn meddwl bod trafeilio mewn ardal wledig fel hyn yn anodd, bod hi'n anodd mynd o un lle i llall, ond o'm mhrofiad i o fyw yn Gaer am gyfnod, um, dwi'm yn meddwl bod hynny'n wir. Um, mae mor brysur mewn dinasodd. Dwi'n cofio oedden ni mewn traffig am hydodd yn sio mynd o un lle i llall, a dos o ddim hyn hynna yn fan hyn. Mae'r ffordd o drefeilio fan hyn i fi dipyn haws na bod mewn dinas. Os fysa rhywun yn deutha fi bod nhw eisiau byw adra ond bod nhw'm yn siŵr iawn bod o'r peth iawn o ran gwaith a ballu. Os da chi wir isio neud wbath, mi newch chi ffeindio ffor. Dwi'n me'wl ma' pawb o'r genhedlaeth hŷn 'w'rach 'di deuthu ni o rhaid chi fynd i ffwr i ga'l gwaith, yym mynd i'r dinasoedd mawr a wedyn dod yn ôl adre wedyn. Yym a dwi'm yn me'wl dyna ydi'r achos, dwi'n meddwl mae o be' dych chi'n neud o dwi'n me'wl a os dych chi isio gyrfa dda mewn ardal wledig ma' bosib neud a ma'r cyfleodd